Ahabw'enki? Abanyakisoro boorekire obutashemererwa obwo barikworeka ku abeebembezi baabo barikubatemberaho. Waatugira ngu ebintu nibabireetaga aha muntu owa butoosha babiriire omu muhanda. Obu bareganiise ogu mushaija motoka nkaba nyebeereireho. Nkaba njwekiire abantu bakuruga Bukimbiri, I was there. Kwonka gakuraaho omu kamori nigagira ngu emotoka ekaija baagigya. That's number one. So na ninkushaba from today nyowe okureeba u marking by face na n'abandi obamarkinge. Mwaba mukwenda ngu tukoragane tuze aha meeza emwe tuhikirizane ngu aba Nup nituza kukora group eyaitu. Sente zaitu titurikwenda kuziragya omu nrm abarimu so far. Ebi babigambiire omu rukiiko orubaire ahari Municipality Hall ahu abatuura magana ashatu beegaitsire aha kigombe kya nrm barikuruga omu bigombe ebindi nka nup, DP, UPC hamwe na fdc. Niinyenda kwakiira abantu ba Kisoro erizooba, abantu baingi munonga abarikuhika magana ashatu abaabaasa kuruga omu opposition, ow'omweshongozi, nimumweta omweshongozi, okugaruka omu nrm baaruga ahu babuhuuriire baaruga ahu butaragiire baaza ahu babuhuuriire niinyenda kubasiima ahabw'okurugayo kandi niinyenda kushaba abantu ba nrm ku muraabe mwarabireho mwagiire omu pariyamenti bantu mwe murekyeraho kureeba abantu nigo madaara gaanyu mutagaruka enyima kureeba ebirikushaasha abantu Peace Rugambwa araganiise okushugaanisa abeebembezi n'eminyeeto obu arikubashaba ngu bahagire Purezidenti Museveni. nawe kimuhwere okubatsyaho obuheereza burungi. Mbwenu itwe abari ahaiguru tuyambe Purezidenti Museveni okureeba ngu twayeyongyera kuhika ahansi abantu aha murundi ogu baaba ari bo baaronda Purezidenti Museveni kumuha akaruuru 2031 tiyaagaruka ahakuba ari we yaaronda akaruuru ahakuba tukyamwenda. Titurikwenda ngu akome omu kisanja eki kyonka, tukyamwendayo emyaka makumi ana endiijo omu maisho. Purezidenti Museveni akyatukarakata. emyaka makumi ana endiijo omu maisho so ninyenda kusiima abantu aba boona abaaruga omu opposition bakaija omu nrm. Rugambwa naagira ngu Team Peace Rugambwa egyendereire kuhika ahari buri muntu wa buriijo n'okumanya ebizibu ebi barikurabamu. Kandi nimbahamiza nk'omuntu w'obutoosha owa Purezidenti ow'okumuhabura. Ninza kubakorera, ninza kuhabura Purezidenti. kureeba ngu enaku egi yaarugaho. Omuganda aba boda boda okuruga omuri Mbarara City bashabirwe obutakozesibwa ab'eby'obutegyeki okureetaho obutabanguko. Okushaba oku kwirweyo obwo aba boda boda ba Mbarara babaire nibakwasibwa za giraasi ezirikutangira omuyaga eziraagume nizibahweraho aha mirimo yaabo kandi nabo basiimire obuheereza bwa nrm baahamya kugishagika mpaka rasiti. Mbarara tuze kutunga intimidation zaba Nup we are ready oraze kweta intimidation kurwanisa abantu baitu nobuteeka bwaitu nobusingye we are ready kureba ngu Mbarara yaguma omu buteeka. Kuraburamu kwonka nitwenda paasenti nungi eya Purezidenti kwenda ngu tutungye ebintu bingi saviises nyingi ziije omuri embarira omu. Ekindi n'okugambira abantu baije bateere ekyo ekya kyahwire kyahwire tikikwija kukora ku orikuba otaizire otataire karuuru especially abo aba erayiti kiraasi ku orikuba otataire karuuru omuntu yaasinga naatasinga na karuuru kaawe. Okutebeka boda boda ninga shi okutebekanisa boda boda turi enyima ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Twena tushaziremu kuhagira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nka kuba President w'eihanga eri kutwongyera omu maisho. Kandi twongyera n'okuhiga abandi boona abari okwe okusinga eminyeeto nana aba bodaboda ngu twongyeremu amaani ahari oru, tuteere akaruru k'enshonga, tuteere akaruru kaingi, Museveni tumuheereze akaruru kaingi munonga. Okuteera akaruru ka Purezidenti n'abany'eishengyero nako kubaho esande egi aha Rwakana orw'ebiro ikumi na bitaano. Ndi Edwin Ram na Kate Tuzariirwe.